Ни өчен хатын-кызлар бәдрәфенә чират ир-атларныкына караганда озынрак? Академиклар белмәгән җитроны бирәсең мәлләсе. Беләм.
Беләм. Әйдә әзрәк алача, әзрәк вакыт алып беләм карыйк әле. Мин беләм. Тата мин ишә мин беләм дип мактанып утырыйм. Хатын кызның бармагына карасаң, ул әллә кайларга керә ул. Бөтен кесәләрне тикшереп чыга. Хо. До свидания.
До свидания.
Мин аны ютубта караган. Зря Тотып та караганым да. Былай да булган, что ул бит төрле генә темалар түгел, менә бу теманы алган соң төрле темалар сыдырып бит инде. Пшә, пшә, пшә.
Ну, Тапшыру азагына җиткәндә аңлашыла башлады. Нәрсә безнең монда? Ай, ай, ай.
Менә әйбәт, әйбәт. Тапшыру әйбәт. Лайк.
Аңладык үзебезнең кая утырганыбызны, ниһаять уяндык, сораулар тәмамлангач. Сәлам сәлам, безнең буын батылының ниһаять чираттагы чыгарылышы башлана һәм карагыз монда нинди искиткеч кунаклар җыелган. Э, Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры артисткасы Рузана Хабибуллина. Ничек хәлләр Рузана? Әйбәт, рәхмәт, исәнмесез.
Һәм Алмаз абый һәм Зин. Монда инде бернинди регалияләрне салу да кирәк. Былай итеп күрсәтте. Ә мин былай итәм.
Алмаз абый һәм Зин дигәч, бөтен кеше барысын да аңлаячак. Алмаз абый, хәлләрегез яхшы? Ничек булса, сезнең белән берничек тә була алмый башка. Әзерме сорауларга? Э, ну, тырышам инде, тырышам, тырышам инде, тырышам. Хәзер тиз генә аңлатып китәм кагыйдәләрне. Барлыгы 10 сорау булачак. Алар котлаулы, әмма ул нормально аның котлавы. Безгә безгә анда академиклар да килде инде. Алар да җавапны тиз генә белмиләр. Һәм сез монда әкренләп, уйлап-уйлап, слу уйлап, бер-берегез белән сөйләшә-сөйләшә, әкренләп дөрес җавапка чыгарга тырышасыз. Академиклар белмәгән сорауны бирәсең, мәллә син. Без белсәк вообще.
Белә алсагыз, дөрес була инде. Дөрес җавапка чыксагыз, бик әйбәт. Дөрес җавапка чыкмыйча, кызык җавапка чыксагыз, шулай ук әйбәт. Кызык та дөрес тә булмаса, әмма логик яктан аңлатып бирә алсагыз, шулай ук әйбәт, мин бал бирәчәкмен. Все окей.
Аңлашылды. Аңлашылды.
Кызык икән.
Башлыйбыз.
Беренче сорау. Э, Кавказская пленница фильмының фильмы турында беләсез бит инде. Караганыгыз бар. Бар. Э, һәм анда балбес дигән персонаж бар. Бер сәхнәдә Так, тукта. Ага. Ә, бер сәхнәдә ә, юрган астында лилипут ята. Әлеге фильмда. Лилипут нишли анда юрган астында? Тыңда лилипут юк. Мин беләм.
Беләм. Әйдә әзрәк алача, әзрәк вакыт уйлап карыйк әле. Мин беләм.
Мин мин балбес дип әйтергә тиеш түгел иде. Мин карыйм. Балбес ул Подсказкада булган, ә мин аны инде әйттем. Анда бер момент бар, балбес ята, юрган ябынып, һәм липутта ята, ул күренми, һәм ул берәй бер эшли анда. Занна Хабибулина, дөрес җавап. Мин бит сезнең кебек әлләнеләр карап язмыйм. Мин бит һава, күк, ничек, тегесе монысы. Котлаулырак әйберләр. Сез нәрсә анда, нәрсә карап ятасыз сез анда? Ә мин аларны күрмәдем дә. Күрмәдем дә. Әйе.
Рузаның исенә төште. Нәрсә икәнен.
Әйтсен. Белдем инде кем икәнеңне белдем. Менә Менә былайрак.
Аңлашылдымы? Ха, исегезгә төшердеңме ул фильмны? Юк, юк, юк. Юкмы? Юк. Ул бит инде Казим Казим заманындагы фильм. Әйе, бик. Хәзер мин аны карыйм да, анда андый мондый гына, а бу шул фильм икән дип кенә китәм дә барам. Ул инде Бит күптән замк минем өчен каралгач- чор бит башка. Әй. Аяк табын коши. Әйе, аяк табанын кашый. Анда бар бит бер момент. Балбес кулын юрган астына кертә дә, аягын кашый Фишка. һәм ул озын Нидер. куллы кебек күренә. Чынлыктан Әйе. да лилипут ята икән. Менә. Мин төр җавап бирдем. Академик, Ага, забыйм. а- академиклар Бергә ноль. белми торган Ну шулай булган тиеш инде. Да-да, мин еще мин беләм дип мактанып утырыйм кызы. Э, Кызлар янында. Э, Бу бу сорау ул кадәр катлаулы булмады. Әйе, Шуңа юк. күрә бер балл гына бирәбез бу сорауга җавап өчен. Теге нең лилипут турында булды да, шуңа күрә дөрес җавапка чыгу әйбәт булды. Әйе, мин аннан соң балбес дип тә әйттем. Ярар, мин аны әйтергә тиеш түгел идем. Дәвам итәбез. Ты мин айттың дип торам бит, шуңа күрә каушадым. Бал- Балбес Балбес дипме? дип миңа.

Бай сүзмиләш булса да шуны чыгарга, шуны чыгарга туры килә инде.
Аны төрлечә аңлатып була инде. Һәм сезнең мин монда язып куйган җавапка туры килмәсәгез дә куркыныч түгел. Ничек дип уйлыйсыз менә ни өчен?
Ни өчен яраталар? Күбрәк? Күбрәк хатын-кызларга караганда.

Озын сезнең хәтер ниге дә озын дим. Ну, миңа бит э, теге Бу бармак бармакларның озынлыгына бәйле түгел, А. әмма шулай ук кулга бәйле. көчле, Аның төзелешенә энергиясе бәйле. бар. Бәлки- Бәлки көчле. энергиясе бар. Көчле. Э, Шул тирәдәрәк. Ныграк бәргә кирәк, пиани- пианино сугып Көчле, эшләргә я. кирәк. Сукмыйча Ну, ул. Э, Аның чүкече тегендә струнага бәрелми, теге кылларга. Ну ярар, ансыз да хатын-кызлар да бар дип уйлыйк. Ә менә хатын-кыз берничек тә өйрәнә алмый торган үзенә, ну, менә физиологиясе шундый, аны берничә тә алмый. Кулында. Менә хатын-кыз белән торган кеше, әйбәт, ир, шул э, рухы аның ныгый бара. Ул ниндидер менә романтик рухка, ул гел романтикага гына күчә. Хатынына авыр сүз әйтмәскә кирәк була ул пианинодан үч алганнан соң. Аны уйнарга урышлап урышлап мына былай былай былай уйнарга тотына үчне шуннан ала ул. Шуңа күрә. Сезгә бу кызык җавап өчен мин бер балл бирәм, әмма дөрес җавап түгел, әмма бу шулай ук бу теорияне яшәргә хокукы бар. Яшәргә кирәк ир кешегә ничек булса да. Кем беләндер уйнарга тиеш бит инде ул. Нәрсә беләндер. Хәзер

Тормышта дөрес җавап бирергә өйрәнмәгән мин. Ни гайтып туры китер шегенә. Ялгыш кыларга кереп китергә. Әйе, мин икенче төрле уйлыйм мин. Сразу мин уйлыйм киресен түгел имә, кызык булырга тиеш нәрсәдер булды. Әйе, менә монда ялгыш. Минем өчен яшәү рәвешем минем менә шушыннан кызык табу. И кешенең күңелен тәрбияләү, кешенең күңеленә ниндидер оятка салу, матур, ничектер ул шулай көлергә тиеш, итергә тиеш, ме, тормышның рәхәтен күреп яшәсен дигән гел изге уй белән генә яшим мин. Менә сез кыйгатып, туры тидереп, сөйләшеп-сөйләшеп дөрес җавапка чыктыгыз. Афәрин. Афәрин. Әйе. икегә бер сезгә бер балл бирдем кызык жауап өчен һәм бер балл бирдем дөрес жауап өчен анда синең күп тора балалар күп әле күп ну аңлатып китим инде менә болай сузганда э, ир атның егерме сантиметр егерме ике сантиметрга ну. кадәр сузыла ала ә хатын кызның кылын җиде генә һәм октаваны алыр өчен егерме тирәсе

дәвам итәбез өченче сорау
кыш бабай менә безнең кыш бабай балалар янына кыш көне от җиткән чанага утырып килә бит инде Ә, санта клаус америка кушма штатларында блоннар белән килә ә австралияда санта клаус ничек килә антарктикада уны тартып китерә санта клаус килми дип уйлыйк инде анда бүләкләрне кем тарата яңа елда Австралияда. Монда Кыш бабай атлар белән, монда Санта Клаус боланнар белән, ә Австралияда? Күңгерәләр инде.
Әйе. Күңгерәләр. Әйе, күңгерә дөрес җавап. Шын. Ну, анда бит инде. Монда салыпмы? Әйе.
Күңгерә.
Бик җиңел һәм тиз булды. Аның сумкасы да бар, капчыгы да бар. Әйе, бик уңайлы бит инде шуны.
Менә аны ала да бирә, ала да бирә. Бер балл булды.
Дәвам итәбез. Бу сорау артык катлаулы түгел иде.

Ни өчен озаграк? Озаграк.
Социаль аспект. Ул бит бер кергәч, улның аның эшенә керми. Аның эшенә керми.
Ул әле бизәнә, карый әле үзен. Бу бит инде булырга тиеш, әлбәттә. Пудрить, носик, китәләр дә все.
Иртә белән дә Фотка, селфилар ясыйбыз туалетта, бәдрәфтә. Все. Монда берничә сәбәп инде. Бу берсе иде. Тагын нәрсәләргә бәйле мөмкин? Бәли булырга, ничек уйлыйсыз? Кайбер әйберләрне уштыратын һәм инде. Баласына керәдер бәлки. Менә әйе, мөһим, менә бу әйбер дә мөһим. Иратлар балаларын ияртеп алып кермиләр. Бала хатын-кыз өстендә. Ул баласын да алып кереп, алып чыкканчы күпме вакыт уза әле анда. Соң бит балалар бар икән әйтмәдең бит.

кеше иратка җиңелрәк тиз генә каешын эләктереп, интеп куера, хатын-кызга рәтләнергә, тегесе. Юк, мин монда бу очракта ир башым белән буларак бик боткычларга яратмыйм монысын. Нәрсә яратмыйм? Теге итәк астында күп маташма диләр ирләргә. Ир башың белән диләр. Менә мин шул мәкальгә туры киләм. Яхшы.
Э, эчке, эчке күлмәктә казынмыйлар диләр. Бармы? Әйе, бар. бар. Ага. Так, что? Ага. Дәвам итәбез.
Бишенче сорау. Гарәп һәм форсы галиме Авиценна. Авиценна бар. Ул табиб та, галим дә һәм аның шундый бер сүзе бар. Табибның өч коралы бар. Беренчесе пычак, ну хирург буларак инде, икенчесе үләннәр, ә өченчесе нәрсә? Тәмле тел.
Әйе.
Сүз, өченчесе сүз. Сүз белән э, Видишь. Мин, миңа күбрәк, мин сразу врач шундый матур булса, минем өчен ул. Мин бик врачларга бик йөрмим, ләкин Шунысы аңа кереп, нәрсә дип әйтер теге, аның эчен пыштырмаска, тегеләй былай комачауламаска үзем шулай керәм инде. Ие, инде матур иттереп берәр сүз әйтсә, инде утырыгыз дисә, все булды, минем бер җирем дә авыртмый. Дәва. Дәва. Яхшы.
Әллә кайтып китим микән дип. Бер балл бирәм бу сорауга җавап өчен. Алтынчы сорауга күчәбез. Э, федераль нотариаль палата статистикасына караганда 2019 елдан алып кешеләр әлеге документны ешрак куллана башлаганнар ниндидер бер документ рәсми нәрсәне
алмаз абый ике мең дә он тоғызынчы мында юкмы берәр помощь залы звонок другу деген әйберләр дөрес аңлаттым кызганыш юк
ике мең дә он тоғызынчы елдан алып ниндидер бер документны Ешрак куллана башлаганнар, ешрак төзи башлаганнар, ягъни составлять итәләр. Ну, нидер инде.
Бракосочетание.
Әйе, ЗАГС димәкче инде. Юк, ансы түгел. Ә бәлки балалар?
Бала, нәрсә? Пенсионное назначение инде. Подсказка бирәм, ул ковидка бәйле. Менә ковид башланганнан соң, ну, шуңа бәйләп карыйлар инде. Шул башланганнан соң статистика ниндидер.
Әлеге документны ешрак төзи башлаганнар. Нинди документ булырга мөмкин ул? Нинди документлар бар соң? Ковид кеш сәламәтлеккә бәйле булып чыга бит инде ул безнең тормышыбызга бәйле булып чыга. Кешедер инде нәрсә бер кеше белән бәйле. Әйе, кешенең тормышына бәйле. Нинди документ мин белмим.
Пас. Аңлый.

Язып Ә, Салам куялар җәеп иде. куя башлаганнар. Әйе, монысы бар. Точно. Согласен. Бу дөрес җавап булды.
Бер балл бирәм. Монда бөтен- бөтенесенә бер балл гына бирәсе килә. Минем бу кадәр котлау сораулар түгел кебек миңа тоела болар. Котлау Үзе булмады. өйрәнгән дә котлау Әйе. түгел. Үзе би- сорау биреп утыра, еще белмәскә, үзе белмәскә. Ну, алга таба Ия, әзрәк болай. катлаулырак сораулар бар әле.
Ярар. Дәвам итәбез. Җиденче сорау. Олы яшьтәге кеше бу эшне көненә егерме тапкыр эшли, якынча. Хатын-кызлар ирләргә караганда ешрак. Кешедән кала моны этләр һәм күселәр дә эшли. Ялгыз булганда кеше моны утыз тапкырга кимрәк эшли. Нәрсә турында бара сүз? Бәтеш.
Ашау түгелдер өчен? Юк.
Тешли инде, тешләү эт булса. Псиде тешләү.
Юк. Кул жуу бәлки. Юкмы? Юк. Башка хайваннар да юына.
Кешеләр дә хайван юыналар.
Үзе генә булганда моның белән шөгыльләнми диярлек кеше. Ну, сирәгрәк инде, күпкә сирәгрәк. Гадәттә башкалар янында булганда. Нәрсә эшләгән? Так, подсказка, Гүзәл. Без моны э, тапшыру барышында бик тапкыр эшләдек инде. Бу сорауны. Ә, без хәзер. Бу әйберне бик күп тапкыр эшләдек инде. Кызык.
Сөйләшәбезме? Э, юк. Юк.
Бәлки менә чәчеңне рәтләдең, бәлки шулдыр? Yok.
Аннары тагын бер үзенчәлек, хатын кызлар моны эшләгәндә котрак тавыш чыгаралар, айратлар әзрәк. Ә көләләрдер инде бәлки.
Әйе. Әйе.
Минем көлүемә сен. Ой.
Шуңа бәйле бу подсказканы әйтергә булды. Әйе, көлү. Молодец, молодец. Үзе генә булганда кеше сирәгрәк көлә инде берәр видео карап утырса гына гадәттә дуслары белән җыелганда нәрсәдер сөйләшкәндә һәм галимнәр мин үзем мин күбрәк үзем булганда көләм мин дә шуны әйтмәкче
сез уникаль кешеләр булып чыгасыз әйе чөнки искәрмә үзем язам үзем көлеп утырам үз

розаны сиңа ике балл бирәм чөнки бу бераз гына катлаулырак иде кебек тоела сигезенче сорау уже сигез әйе итәбез да менә мине уйлап тапкан кешене елизавета патшабикә рыцарь итә посвятила в рыцари дип әйтә норвегияда мине 98 процент кеше куллана ә мисал өчен төркмәнстанда бары тик 15 процент кеше генә

Норвегиядә мине 98% кеше куллана, Төркмәнстанда 15% кеше генә. Мине тагын бер э, монда әле подсказка бар. Мине иң сыйфатлы җитештерүче ил Сингапур. Бүгенге көндә мине юкка чыгара ала торган 7 кеше бар. Кытай һәм Кореядә миннән зыян күргән кешеләрне терелтү өчен махсус клиникалар бар. Нәрсә соң? Нигә Кореялар ниләрдә чип чип ясасалар гына?

Бәйле ме? Моңа бәйле инде, әйе, моңа бәйле. Интернет?
Интернет, әйе, интернет. Менә бит. Аңлатып китерә кирәкме бу әйберләрне? Ни өчен мәсәлән кытай белән кореяда зыян күргән кешеләр өчен махсус клиникалар бар алар ул илләрдә интернет мында Э, көньяк корея турында сүз бара инде интернет доступный һәм орзан күп очракта шуңа күрә аны кешеләр безгә караганда активрак кулланалар шуңа күрә аннан зыян күрүчеләр өчен шундый клиникалар да бар зависимость очрагында инде ә җиде кешегә килгәндә Оказывается, чынлап та шундый җиде кеше бар икән, аларда интернетны ниндидер бер куркыныч, гадәттән тыш хәл килеп чыкса, интернетны өзү өчен, бөтен дөньядагы интернетны үзү өчен код бар, махсус шифрлар. Һәм мәсәлән, ниндидер коточкыч зур хакерский атака башлана икән интернетка, ул кешеләрне Америка Кушма Штатларындагы хәрби базага чакырачаклар, алар үзләренең шул кодларын язачаклар һәм интернет бөтен дөньяда өзеләчәк. Һәм бу иң шундый ышанычлы кешеләр дип санала инде. Аларга моны ышанып тапшыргач. Кызылгә?
Төркмәнстанда ни өчен 5% кеше генә кулланылуы аңлашыладыр инде, бик кырыс һәм катгый ул яктан кеше хокукларына бәйле рәвештә. Акыллырак булганга күрә.
Мин килешмәс идем.
Юк. Шулай булып чыга бит барыбер. Анда кеше хокуклары белән бик зур проблемалар. Шуңа күрә анда интернетны да тыялар. Хатын-кыз хокуклары белән дә бик зур проблемалар анда. андый андый илләргә кызганып кына карыйсың инде дәвам итәбез э, сез дөрес җавапны бирдегез мин сезгә ике балл бирәм берне генә бир берне генә берсе бирәм мин юк инде юк ике балл алмаз абый менә әйдәгез ике булсын ике дип уйлагач ике булсын тугызынчы сорау инде Япон телендә татар адымы дигән фразеологизм бар икән. Нәрсә аңлата дип уйлыйсыз? Ничек татар адымы, татарская поступь була инде.
Ни өчен? Э, нәрсә аңлата дип уйлыйсыз менә ул әйберне? Татар адымы. Татарская поступь. Монда инде мин мәсәлән бу сорауны укысам, мәңге җавапка чыкмаган булыр идем. Шуңа күрә сез үзегезнең теорияләрегезне тәкъдим итегез. Бер Япон телендә. Әйе, татар адымы дигән фразеологизм бар шундый. Э, сүз холыбы. Нәрсә аңлата дип уйлыйсыз?
Татар. Ну, нинди кеше ну, турында әйтәләр дип уйлыйсыз, шулай дип. Татар адымлы кеше дип, мисал өчен.
Тырыш. Юк, ну, моны аңлатып була инде. Татар халкы тырыш бит без. Бәлки шулдыр. Татар адымы. Анда безнең татар булган кешеләр дә бар. Әйе.
Анда бу властьта

Тотар адым. Ныклы адым. Ышанычлы адым. Энергичный адым. Шуны дәвам итеп бетергез, нинди кеше ул? Менә шул кеше турында әйтсәләр, татар адымлы кеше. Нинди кеше була?
Энергичный.
Менә сез ныклы дидегез. Ныклы дидем, ие. Таза. ышанычлы перспективный балым
сыйфатларына ну менә ышанычлы дип дөрес әйттегез инде ышанычлы һәм тәвәккәл кеше турында ну да инде шуңа әйтәм шуны моның ничек килеп чыгуына шулай килеп чыга что алар инде моңа мөкиббән кителгән һәм Нинди тарихи яктан да моңа ышанганнар инде алар. Һәм шуны шушындый сүз белән фразеологически мине ну, белән Әйемен, тарихи яктан аңлатмасы бар, әмма ул дөресме юкмы икән төгәл белмиләр, әмма Рафаэль Хакимов әйтүенчә, 7 гасырда татарлар э, менә самурай ниләре өчен меч э, кылыч буламы әле татарча? Кылычлары өчен тимерне әзерләүнең шундый бер ысулы булган аны татары дип атаганнар ул ысулны ул хәзер аңлатып тормыйм мин моны сөйләп тора алмаячакмын бу металлны әзерләү нинди икән анда кыскасы ниндидер басым барлыкка килсен өчен күп тапкыр алты кеше шулай басып йөрергә тиеш булган каты итеп аягы белән шул металлны җитештергәндә һәм э, менә рафаэль хакимов сүзләренчә татарлар алып килгәннәр японнарга менә шундый э, самурай кылычы ә, ясау э, методын җиденче гасырда әйе булгандыр алар пролив беринговый пролив белән чыгып америкага да бүленеп калган шул ук безнең төрки халык телле анда бөтен индейцлар әйе нинди генә төркемгә бүленмәсеннәр
Кыскасы, э, ну, значит, ул нигезсез түгел инде бу. Нигезсез түгел дә, менә шул чыннан да. Нигезсез түгел. Без инде 10нчы сорауга килеп җиткәнбез. Ә 10нчы сорау безнең бирелә җиңүчегә бүләк алу өчен. Бүләк тә бармы әле монда? Сиңа бирәм.
Димәк, безнең балаларны санадылар. Рузанна безнең 5 балл җыйган, ә Алмаз абый 7 балл. Афәрин. Димәк, сез җиңүче булып чыгасыз.

ул веб драйвер торсы дип атала моның ә, исеме мөһим түгел исеме мөһим түгел просто әйтәм әйтергә кирәк була аңа моны мин дә белмим узмый анда меңнәрчә ун секундлык видео кертеп баралар меңнәрчә ун секунд кына дәвам итә ул видеолар һәр видеода кызыл һәм зәңгәр геометрик фигуралар менә шулай экран буйлап йөриләр теге dvd-ларны хәтерлисезме анда без паузага куйгач шулай йөри башлый шуның шикелле йөри геометрик фигуралар Алар сикереп йөргән арада югары ешлыктагы тавыш чыгып ала ул видеода. Нәрсә өчен ул видео? Хәзер мин сезгә ул видеоны күрсәтәм дә әле. Аңлашылсын өчен. Һәм әлеге видеоларны караучылар гел шулай аптыраганнар инде, нәрсә өчен кирәк булган менә мондый видео кертергә? Кем кертә аны бөтенләй? Мин сезгә аны күрсәтәм. Ачса, Ну, менә шундый геометрик фигуралар, зәңгәр һәм кызыл. Алар менә шулай экран буйлап йөриләр. Ун секунд. Һәм шундый меңләгән видео. О, минем... Рузанна, син дә үлә. Күз очылып китте. Дитә. Әзрәк юл итә. Әйе.
Шулайдыр теге э, аромат сөйлибез әле, кофе исенә буламыз без, шунысы мандыр бу да. Әзрәк аппликация итеп алдыгыз, башка әйбергә. Ничек уйлыйсыз, нәрсәгә бәйле булырга мөмкин икән ул? Нинди видеолар бу бөтенләй?
Без э, Шунда кыска җавап та бирә аласыз. Сез уңайны.
Әзрәк экраннан орынып еракка карап алдылар. Әзрәк ни. Зри, э, резкость булсын өчен, күздә энергетикасы көчәйсен. Бу Рузанна әйткәнчә, парфюм сайлаганда шулай кахва иснәп алган шикелле, ниндидер күзне башка әйбергә күчереп алырсың. Ну. Кызык. Ну, мин дә шулай дип уйлаган булыр идем. Һәм колакны да әзрәк селкетеп алыр өчен. Телевизор эшләмәгә шул әйберләр барлыкка килә бит ул. Элек, тегелекке телевизорлар. Хәзер минем күзне дә, колакны да, яме, барлык әйберләрне дә инде әйе бит нәрсә эшләсәң дә ул нормальный хәлгә килми ул жол итүендә өздегез инде жол итү мен сразу әйе бу нәрсәне белмим мин ну сез бер теория тәкъдим иттегез инде теория да әзрәк кенә ял иттереп имеет смысла читкә җәлеп ә ул миңа менә мин карадым игътибар белән чыннан да шулай әз генә булса да ял керде безгә димәк бу караучы өчен эшләнелгән әйбер дигән теория инде сезнең ну яхшы бу дөрес җавап түгел әмма мин дә моны ютуб үзе кертә бу видеоларны моны ниндидер кеше махсус ясап утырып кертми аерым кулланучы түгел анда бит кеше бит карый да карый тегесен карый монысын исендә каламы юкмы уйламый да әзрәк кенә опомниться итәргәдер инде Кара син инде ярты сәгать утырасың шушында әзрәк кенә. Әзрәк. Тукта. Кайда утырган? Тукта. Менә син моны җүләрләнәсең бит инде хәзер. Шуның шикелле. Миңа бу җавап ошый.
Мин бу җавап өчен генә дә сезгә бүләкне бирер идем. Әмма әйдәгез тагын әз генә уйлап карыйк. Нәрсә өчен булырга мөмкин бу? Монда ике мөһим компонент бар, тавыш һәм сурәт. Ие, тавыш һәм сурәт. Сурәт тә селкенә, тавыш та шундый кискен. Бәйе уятып та җибәрә, чинап. Дөрек йоклап китмәсен өчен. YouTube үзе кертә, һәм бу YouTube-ның үзе өчен мөһим. Караучылар өчен түгел. Windows 70 уятып җибәрер өчен. Караучыларга мөһим түгел, караучылар өчен түгел. Монда караучыларны уйлап Ул кешеләрне генә итеп Ә, үксәтә. сүнгәнме әллә телевизор дигән бәлки нидер? Теге әйтәм ич, телевизор сүнгәч шул әйберләр чыга бит. Мгм. Бәлки теге нидер, э, менә мәсәлән, яшибез бер нәрсә тыңлыйбыз гына ич инде бер нәрсә эшләгәндә. Мгм. Карыйсың, сүнгәнме соң бу телевизор дип. Так, Бәлки кызык, шулай әмма бер юк. Юк. Юк.

Мин бу тапшыру эчендә генә акыллы. Менә моннан чыгып киткәч, мин инде әйдә, ул сәләтләремне югалтам. Бу тапшыруда сине акылсыз дип әйтеп булмый. Ярамый. Ярамый.
Мин уйлап утырдым, мин мин әйтәм, кара әле бу тапшыруны эшләр өчен нинди хезмәт куярга кирәк икән дип уйлап утырам. Әйе, безнең махсус сорауларны әзерли торган кыз да бар, Камилә исемле. Миңа бу менә шунысын әйтергә кирәк, тел буенча да, татар теле буенча бирергә кирәк. сүзләрне. Бу ярар сезнеке инде бу дөньяда сез ни шөгыльләнәсез шушы баткан инде сез шушы дөньяга. Ә бит менә тел мәсьәләсе ярылып ята. Нишләп шуны суырып чыгармыйсыз? Күз уңында тотырбыз без моны. Рәхмәт. Димәк, безнең дөрес җавап Менә бу видеолар исегезгә төшердегез имен нинди иде ул? YouTube үзе кертә, чөнки шул рәвешле ул тавыш һәм сурәтнең сыйфатын тикшерә. Э, Шулай. Менә шул. Ул кеше ник- Безнеке Бу- кызыграк ул. Да, ул кешене Ой.
тикшерергә тиеш, үзен үзе тикшереп утыра, мин белергә тиеш аны. Е, Дөрес түгел бу. Бик прозаично булды. Бу, инде, бу, Мөхәббит бу, моңсу. бу үзең уйлап чыгарган

Аңлашыла башлады. Әйе, Менә әйбәт, әйбәт. Тапшыру әйбәт. Лайк. Аңладык үзебезнең кая утырганыбызны, ниһаять уяндык сораулар тәмамлангач. Ура.
Минем бу тапшыру гомеремдә күпме гомер бар, яме шуңа истә калачак. Чөнки мондый эш бара икән. Эш бара, эш бара. Әле татар теленә дә күчерүбез.
Рәхмәт. Ә, димәк, безнең э, Алмаз абый, сез җиңүче һәм мин сезгә бүләкне бирәм.
Ә миңа.
Менә ул. Шулмы? Синең белән без чәй эчәбез. Бу нинди? Укалисты.
Сиңа моңсуларга тиешли. Сиңа моңсуларга тиешли бүләк бүләкмәгәнгә. Карагыз нинди матур ул. Сез килгәч тә аңа игътибар иттегез. Рузанның күлмәк Нинди? эчендә дип. Рәхмәт, кызлар. Шаттан ашамады. Әле генә әле әле генә Алмаз абый шаттанырга кирәк. Оныклар караган вакытта менә моңа чәнчелгән ием. Ай. И э, ни, менә болай итеп кенә сибеп кенә ни ни э, кыз әйтте. Болай гына күп сипмә. Ярам. Ие, ул бит җиеп бара үзендә. Ие, ие. Менә э, мин мондый сорау биргән булсам, мин җавап бирә дөрим шушы инде. Ул дөрес буламы, юкмы икәнен мин әле белми дөрим. Әйбәт. Э, Ләкин кабызыгыз инде актерлык осталыгын сөенегез. Ура, миңа кактус бирделәр дип. Ну, матур бит. Матур. Искиткеч. Менә э, гомергә кактусны яратмассың инде. Бу кактус дип атала торганнар бит инде. Үзенең бер үзенчә бер төрле. Ләкин гомергә шуны Э, әле бик яратып бетермәсең, үзеңә бүләк иткән шул хәтле матур, шул хәтле шәп. Аеруча сиңа өч камера карап торгандаймы? Мин бөтен гөлгә караганда да шушы кактус күрсәм, кая сез искә төшерәчәксез. Бу тапшыру искә төшерәчәк. Бу менә мондый бүләкләр чыннан да истә кала.
Истә кала икән.
Сез моны эш бүләгегезгә куегыз. Бер дә уйламаганда бирелә торган бүләк. Әле каршыда тора бит ул, яме. Каршыда тора ул, чәнчеп тора ул күптәннән яме. бер кырыйдан сез чәнчисез бу карашка шулай ук менә мондагы карашлар белән монда бөтенесе буталып чәнчеп торды ә ул шулкадәр матур итеп яфраклы булып күренгән кебек миңа хәзер хәзер инде ул сезнеке шуңа күрә ул матур үзеңнеке матур була ул гел рәхмәт рәхмәт шуның белән шул Без ин, безнең инде тапшыру тәмам. Рәхмәт бик зур Алмаз абый сезгә, рәхмәт Рузанна сиңа. Э, сез нинди дә булса э, кызыклы мәгълүматлар. Без бергә булдык.
Һәм кызыклы э, хатирәләр, истәлекләр калдыргансыз дип уйлыйм.
Кайткач, искә төшерергә. Сез хөрмәтле томашачылар